Patkua hna kan van peh lai. Faro hremhmun ah. Cu bantukin hremhmun i a ummi ka zoh len hna lio ahcun mi pakhat ka lut chung zawn khin a ṭah thawng ka theih i cuti i ngulngui thlak in a ṭah lio ahcun ka u sinah ka u cucu ahodah a si a cu tireru i ṭah cu a aw nih a ngan fawn ka ti i ka u nih cun ka kut in a ka tlaih i Ṭah thawng a umnak lei ahcun a ka kalpi. A sin kan phak cun ka u nih cun ka nau a mui hmuh na duh ahcun zohhen a ka ti. A kut in a sam in caulak in a vun khoih i a mui ka zoh cu Faro a si ko. Ka u sinah cun ka u Faro a si hi tiah ka ti. Faro a nun lio i pasal aa ti ngaimi zong hremhmun ahcun a pasal kho lo. Faro cu a tuar tuk hringhran. A hmaiah meilin an i benh lengluang. A ṭhen a thanh thanh khawh cawk ding khi an si lo. A tam tuk hringhran. Ka u sin ahcun ka u zoh tuah faro te hna zong hramhmun ah an um ko hi tiah ka ti. Cun ka u nih cun ka nau si ee keimah i a um lomi cu fak piin hrem an si lengmang ko lai. Ka nau zoh tuah khi vawlei bawi lianngan khi tiah a ti. Cuticun hramhmun cung cu ka zoh i Rezib Ganji Tehna Lady Dinah, tehna Indira Gandhi, tehna Abraham Lincoln te hna le midang tampi ka hmu hna. Fahtuar in an kio an rak dih. Ka ca, ka caah zeiti ti awk a um hlei lo. Ka zaang an fak tuk caah ka mitthli a tla peng. A poi ti ko lo cu tuah khawhmi nih ka ngei fawn lo. Mahat Mattama kan divan ram ah dragon chawp orhlei ah kan um lio ahcun ka u sinah sinah asile ka u Mahattama kan di hi tah dah dah a ngai ka hmuh ve lo khuazei ah dah a um tiah ka ti anih nih cun ka nau Mahattama kan di cu hika ah hin um ve ṭung lo vanram ah pei um diam cu tiah a ka ti kei nih cun ka khuaruah a har ngaingai Mahattama kan di maw vanram ah maw a um ka u na biachim cu a sullam zeidah a si ka thei thiam lo dah Gandhi cu Hindu pathian biami a si lo maw? Zei sullam ah dah vanram ah um khawh lai tiah ka hal ve ko. Ka u nih cun hitihin a ka leh, Ka nau, ka chim hi zum ko, kei cu na pathian ka si i thil dang zeihmanh a um lo. Gandhi vanram a kai ning cu kan chim lai. Thonginn a um lioah biaknak cauk a phunphun Buddhist pawl cauk hna, Hindu biak Baibal hna le Biaknak dang hna hi an cauk pawl a khawmh hna. A zei bantuk ah hin dah zungzal nunnak, nun i dinhnak a um tiin duhdan ngei loin biaknak cauk a phunphun a rel dih hna. A cauk relmi cu Baibal ah hin zungzal nunnak, nun i dinhnak a um ti a hmuh i a ka pawmh i ka sinah aa benh. Amah ah ka um i Baibal ahcun a thinlung dihlak in aa hngatchih dih, aa hngatchih. Baibal ahcun a thinlung dihlak in aa hngatchih dih. Hi ni thawk hin ka fa a si, asinain nanmah bantukin ka piangthar ti bel aa hngal ve lo. Sinain amah ah ka um, ka nau, kan di, vanram ah dakaw a kai tiah a ka ching. Cu hnu zongah cun ka zum kho rih lo i ka u, biatak te maw ka ti ṭhan, ka u nih cun si e, vanram ah um ko tiah a ka ti ka lungthli tein a ka hruaitu hi maw a hmaan hnga lo setan nih Jesuh muihmel i hlan in a ka hruai maw a si hnga aw ka ti a zum in ka zum kho hrimhrim lo cu le cang ka ku nih cun ka nau chiah zum lo in na ka um theo keimah hrimhrim kha ka si ko zoh tuah Zoh tuah, hi ka kut le ka ke hi hmape hna hi a ka ti. Ka u kut le ke cu ka zoh ṭhan i a hmape te hna cu a rak um ko i zoh sawhsawh lawng hmanh i lung si loin ka kut hrimhrim in ka tong. Cu hnu lawngah a hruaitu cu ka u Jesuh hrimhrim a si ti ka zumh tuk cang. Ka u nih cun ka nau na zum rih lo a si ahcun zoh tuah khih kan ti. nih inn i a um lio i amah hrimhrim nih a rel tawnmi Baibal kan zohter lai tiah a ka ti. Cuticun ka umnak hmun cun zoh dingin ka vung kal. Mahattama Gandhi Baibal. Hmun pakhat ahcun a hlun ngaimi Baibal a kop a kop ṭhingte a ummi zawngdang belhmi ka hmu. Cu Baibal ka zoh ko lio ahcun a kautu hmuh khawh si ṭung loin amah tein aa kau lengmang. Thawngṭha bia hna cu a dot tein a run i kau lengmang. Thawngṭha Matthai, Mark, Luke, Johan cauk chung i aa ṭialmi pawl a cang ṭhami hna cu voithum voili tiangin a tangah a rin hna. Mahattama Gandhi nih hin Baibal hi voi tam a rel i voi tam a tawngh ti hngalh khawh a si. Ṭhenkhat hawi hna cu a tlap tette in lak khawh an si. Cu tluk cun a rak rel tawn hna ti a fiang. Cu bantukin Mahattama Gandhi nih Baibal a rel tawnmi ka rel lio ahcun ka u nih a ka chawnh ṭhan i ka nau Mahattami Gandhi, Mahattama Gandhi hi vanram ah kal kal ve hna seh ti a duh ngai ngai. Atu le a fa nih hin an mang ah na pu cu a thianghlim ngai mi puanrang he i thuam khin an hmuh tawn. A ṭha ko khih, an hei ti sawsawh i ahohmanh nih piantharnak cauk keimah lei ah thinlung an pe lo. Zeihmanh ah an ka rel lo. Cucaah atu le a fa hna cu ahohmanh ka sin vanram a phanmi an um lo. Keimah hi lam le biatak le nunnak cu ka si. Keimah sin in ti dah lo cu ahohmanh pa sin an phan kho lai lo tiah a ka leh. Ka u ṭhiamṭhiam nih cun ka nau vanram ah na ruah lomi Pipi an kal lai i na ruah na zumh lomi pipi hremhmun ah an kal lai, na khuaruah har chin lengmang lai. Khuaruahhar a si fawn ko. Kei nih cun chuahnak ah ka kawl ka hlathlai i tuahsernak ah a si lo. Ka nau, khoi tuah, hi inn khan hin chuak ṭhan cang tuah u si, tiah a ti. Cuticun ka u he cun inn ka pan in kan chuak faro ṭahnak hla cuti i kan kal lio ahcun faro cu a rak ṭap len ko milian khan kan ah kan um ti hngal peng usih law faro ṭah hla cu ka ngaih i faro nih cun aw ka umnak hi a har tuk hringhran ko da vawlei ka um lio i Izipt i ka kal lio i ka rawl ei cawk lo kha ka ei bang ei tu i co ka zuatmi hmanh kha hei sining law mu ui ka rak chuah lo cu ka van chia in ka ngaihchih tuk hringhran dah uico rak si ning law ka thih caan zong ka ka hei dih ko hnga uico nih cun thi hnu ah zeihmanh tuar in mi an ngei ve lo uico i ka rak chuah lo cu a poi tuk ee tiin a ṭap ruangmang thil dang zeihmanh hngarmi a ngei lo a rak zuatmi uico si manh cu a duh tuk vawlei i a nun lio ah khan cun ui uisi cu a hei duh lo hnga zial hi. Hremhmun ahcun bawi le bawi lo an i khat dih fawn ṭung. A mit kho lomi meiṭil kangh le a sualnak bantukin hremhmun tholung thi kho lo nih a khoih virh cu si ko kaw zungzal an co ding cu a si ko cang. Faro a ṭah ka ngaih dih ahcun ka u he cun drakon cuap orhlei ahcun Kutka cun kan chuak ṭhan. Kan chuah hnu ahcun Satan le zultu an rianṭuan domh ṭhan dingin an runglang ṭhan hna i kannih nih cun kan kaltak lengmang hna. Vawleicung ah pei a ka ṭumpi cang rua lai ti ahcun ka u nih cun lam dang ah a ka pialpi ṭhan. Kei nih ka u khuazei ah dah kan kal lai, vawlei ah kan kir cang ko lai lo maw tiah ka ti. Ka u nih cun ka nau Daragon la i a ummi kan zohter lai. Daragon la ahcun hlanlio nan pi le pu hna ah aw bi hmanh rel an thiam hlan ah an rak umnak hna minung kha an si dih i cu hna cu kan zohpi lai tiah a ka ti. Cun kei nih cun ka u a si ah a hlan A si ah le hlan lio chan ah cun kanmah bantukin thawngṭha Jesuh Khrih thawngṭha hi an rak theih ve lo i vanram kainak ding lam an theih ve lo i zeiruang ah dah hremhmun ah an kal dih tiah ka ti. Ka u nih cun hitihin a ka leh, ka nau hlan lio nan pi le na pu chan ah nanmah bantukin Pathian bia hngal ve hlah hmanhseh vawlei sem ka tein hmuh khawh in ka um sermi thil ah hin a lang Rom a ngan pakhat a hme pakul in kul le khat ka nau khuachia biakbalh pei an hngalh ko si solphelhnak chim awk an ngei lo tiah a ka ti le cuti i kan i chawnh lio zong ah cun hmailei panh in kan kal lengmang i dragon la khan kalnak lei lampial ah cun a ka pialpi tlawmpal ah dragon la Tual lai cu kan va pha. Dragon la a khan chung zong ahcun kutka ṭha ngaimi thilhri hling i sermi a rak um. Innka cun fiang setsai lo khin mi ṭhenkhat cu hmuh khawh an si. Tual lai kan um lio ahcun ka u nih ka kut in a ka tlaih i ka nau, nute ra tuah vawlei ah hong kir rih ko u sih. A hnu ah kan zohpi te lai mu. Cu hnu ahcun tlamtling tein kan zoh te lai. Atu tan hi cu za rih ko seh tiah a ka ti. Cuticun ka u he cun Dragon chung cun kan chuak ṭhan. Hremhmun lampi cu kan zulh lengmang i tlawmpal a rauh ahkhin hremhmun le vanram aa ṭhennak an phan. Cuka ah cun ka hawile vanmi a ka hruai tawntu kha an rak um. Ka u nih cun, Nute, keimah nih kan vung in thlah ti lai lo. Vanmi nih hin na taksa ah an vung in chiah lai mu tiah a ka ti. Ka u nih cun vanmi hna sinah cun nawl a pek hna i vanmi hna nih cun ka kut an pahnih in an ka tlaih i vanram, vanram le hremhmun an i ṭhennak cun an vun ka thlah i ka taksa ah cun ka um ṭhan. Zei paoh kan chim a herh. Leite khua i rianṭuannak kan ngeih hnuah Saitual khua pawng Keifang ah rianṭuannak kan ngei ṭhan. Cu khua i rian ka ṭuan lio ahcun mi dawtnak ruangah kan ṭhiam cu rawl einak ah kan sawm. Kei nih Pathian zong chimchawnh hmasa lo le ka u Jesuh zong chim hmasa loin aw Ka ra lai tiah ka hei ti ko hna. Kan dihlak cun zanlei ah khin rawl ei ding in kan kal. Rawl einak hmun kan phanh tlawmpal ah khin ka u Jesuh cu innka ah a rung lut. A mui cu uih ṭemṭuam in ka hmuh. Ka hawile sinah cun khi hi zoh tuah u, ka u a ra a hung a rung ve, zoh tuah u khi innka hram ah dir tiin ka hawile cu ka chimh hna. Asinain ka hawile nih cun an hmuh. Ka hmuh bantukin an hmu kho ve lo. Khoihen, khoihen Jesuh cu an ti cio. Kei nih khi, khi, khi tiah a dirnak zawn cu ka hun sawh i asinain an hmu kho hlei lo. Nan hmuh duh lo a si kha tiah amah cu, amah tu cu ka mawhchiat hna. Kei tu nih cun ka u cu fiang tein ka hei hmuh ṭung. Ka u Jesuh cu keimah lei panh in a ra i ka sin a phan cun ka pawngah a ṭhu. Ka u nih cu hmaichia ngai khin ka nau, keimah thawng in mi nih rawl ei an in sawm i keimah chimhchawnh hmasa loin aw ka ra lai, ka ra ko lai na ti. Kan ham ning hi na theih ko ṭung, mi inn i rawl na ei lai na ka chimh rua lai ka ti i kan kan hngah lengmang ko nain keimah chim loin na kal diam ko. Hi ka hi ka hi ka run in dakaw a si hi. Hi ka run in dawkaw a si hi. Keimah chim lo in na ei lai lo. A ka ti rumro ko. Cuti a ti tlawmpal ahcun ka lei hi ka dang ah aa benh. Ka lei cu lak ka tim tawn i ka lak paoh ah holh theih lo in ka holh lengmang. Ka hawile cu rawt na ei dih hna. Ka hawile sinah cun ka u ka hawile nih Tah an in hal ve hlei maw ka ti i ka u nih cun annih le nang na i lawh ṭung lo. Thil na timi paoh ah na ka chimh lengmang ding a si tiah a ka ti. Cuticun innkhan chungah ka lut i sual ngaihchih in thlacamnak ngaihthiam halnak ka ngei colh. Pathian nih cun a ka ngaihthiam ko ti ka hngalh colh. A fale cungah Bawipa hi miham a hmang. Zei paoh hi kan chimh le kan theihter le kan Kan theihter a kan phut. Nidang ahcun ka thil ti ding hi ka chimh dih tawn i atutan zongah cun ralring tein ka um nakhnga Pathian nih a ka hamnak a langhter a si caah kaa lawm ngaingai. A sin kal ning a ka cawnpiak. Cutiin sual ngaihchih thlacamnak ka ngeih cu ka thlacam kaa thaw tuk. Thla ka cam dih i inn khan Cun ka chuak colh. Ka hawile umnak ah ka va kal i ka ṭhut sin, ka ṭhut sin ah khin ka u nih ka kut in a ka tlaih i a ka chawnh. Ka nau ra tuah, keimah he kal, kal ning kan cawnpiak lai ka zul tuah a ka ti i cuticun ka u cu ka zulh. Van pakpalawng ahcun lam kau tuk lomi a um i cu lam A thawknak ahcun ka u nih cun a ka dirpi i ka u nih cun nute ra tuah ka sin kal ning kan cawnpiak lai a ka ti. Ka u he cun hmailei panh in kan kal. Kan kalnak lam cu lam kaupi a si. Ka kal ning a rang deuh a si ṭheo lai. Ka u nih cun nute na kal a rang tuk i nam chan duh hlah ka sinah hin kal hen a ka ti ṭhan. Ka u he cun hmunkhat a kan kalṭi tlawmpal ahcun ka u nakin ka nuar deuh ṭhan i ka nau na nuar tuk hmunkhat ah kalṭi u si tiah a ka ti ṭhan. Cuticun ka u he cun hmunkhat ah kan kalṭi ṭhan. Ka u nih nute keimah nakin na nuar ding a si lo i keimah nakin a rang deuh ding zong na si fawn lo. Cun na sir lei zong na zoh awk a si lo i kan kalṭi awk a si. Kan kalṭi lo ahcun na buai ko lai tiah a ka ti. Ka u he lamhlang ai kalning kan cawn hnu ahcun vawlei ah a ka chiah ṭhan. Jesuh he kal ṭi lo ahcun kan buai tawn hrim ko. Jesuh nih tlun in a kawl. Keifang khua i rianṭuannak kan ngeih lioah ka u Jesuh nih a run ka hruai ṭhan. Ka taksa in ka chuah sinah ṭhit loin Ṭhit lomi angkira ka rak i hruk diam ko. Ka u nih cun hmun pakhat ah a ka kalpi i cuka hmun cun ram kaupi hi hmuh khawh a si. A hlei in khua pakhat hi fiang tein hmuh khawh a si. An inn velchum le an inn te hna cu fiang tuk in hmuh khawh an si. Cuti i kan um lio ahcun ka u nih cun a ka chawnh i ka nau hi khuapi ah hin bawi sinak ka tinco ka ngei lo ning thil dang nih ka mui a phanh zia kan hmuhter lai tiah ka ti. Ka u cu fiang tein khuapi hmuh khawhnak cun ka kal i a kal i cu khua cu khualu cun a lut hnik i Jesuh cu mi tang aa dor tukmi a si caah inn ngeitu hna nih cun an palh tawn i a lut kho bal lo. A changtu inn ah cun a lut ṭhan i asinain sau a um lo. A chuak colh lengmang ko. Cu bantuk lengmang cun zeimawzat ah a lut i ngamh tlak ngai i luh khawhnak a ngei kho lo. Misifak tete zong nih Jesuh a herh lo tuk hin an um hna. Ka u cu zaangfak ngai a si ko. Cu bantuk i vakvai ngai, vakvai ngai i a kal cu zaangfak ngaingai a si ko. Cuti ka zoh ko lio ahcun ka umnak cun a run ka hruai i cu khuapi chung ahcun a ka luhpi ve. Khua chung ahcun kan pahnih cun kan i chawk. Cu khua ahcun inn ṭha ṭha hna zong tampi an um. Mi ṭhenkhat nih cun motor car te hna an ngei. Lampi i kan kal lio ahcun ka u cu inn khat ah a lut i cu inn cu inn kaupi a si i an inn chung cu aa kek tuk. Cu inn cu Naingaizi Pawleṭik tlang pipi khin Jesuh cu an rak cheh. Asinain luhchih aa zuam. Asinain Naingaizi tlang ngan pipi in heh tiah an cheh caah a um kho lo. Jesuh a rak chuah lio mui cu ka zoh i mitthli a luang thluahmah. Cuticun hmailei panh in kan kal lengmang i inn pakhat vawlei mit in zoh ahcun inn dawh ngaingai a si. Cu inn ahcun ka u cu a lut ṭhan i cuka tu ahcun ka u cu hnoksak an ti ve hoi. Cu hna cu sipuaizi sumdawng an si. Cu inn zong ahcun ka u cu aa tlum hoi lo. Ka u cu i dinhnak a duh bik ṭung i An duh ning le ka u duh ning nih a ka thawi ṭung lo. Cuticun ka u cu a chuak ṭhan i cu bantuk te ṭhiamṭhiam cun inn dangdang ah a lut lengmang. Nuam a tinak inn chung cu tlawmpal lawng an si. Khrihfa nuam a tinak inn chung cu tlawmpal tlawmte lawng an si. Khrihfa inn chungkhar i ti ve ṭung, Jesuh i tlun lonak inn chung chungkhar cu khuaruahhar a si ko. Cuticun lampi cu kan zulh lengmang i kan kal lio ahcun ka u Jesuh nih cun a ka chawnh i ka nau a rian ka rian Pathian rianṭuantu inn ah hin lut ṭhan tuah u si. A rian a rianṭuantu ka rianṭuantu inn chungah cun hmun ka ngei ve hmanh maw tiah ka ti cuticun ka u cu Khrihfabu ca i am hman ngaimi inn ah cun lu aa zar ṭhan inn pakhat a rianṭuantu inn ah cun a lut i chungkhar pumhnak an ngei lio celngel ah a va lut pa bik nih Baibal a rel i cu lio ah cun Jesuh cu innpi a kiken ahcun a ṭhu i ningzak nawn mithmai keng bu tein a ṭhu ko asinain pa bik nih cun a chungkhar pumhnak ahcun Jesuh cu tel ve ding in a sawm bak lo. Jesuh tel lo in chungkhar pumhnak cu an hman ko. A rianṭuantu chung si ṭung ka khuaruah har ngaingai. Chungkhar pumhnak an hman dih cun rawl an ei hna. Cu zong ahcun Jesuh cu an sawm ṭhiamṭhiam lo. An innchung an an i zohkhenh ning hrimhrim ah khoi maw can a caan caan te lawng ah An sawm Jesuh nakin thil dang duh deuhmi an ngei. Jesuh cu an chungkhar harsat lio le lungretheih caan ah dah ti lo, ti lo cu an sawm bal lo. Amah rianṭuantu inn zong cu zeihmanh an sa hlei lo. Ka u cu a rauh hlanah a rung, a rung ṭhan i mitthli luang hluahmah bu he cun keimah lei a run pan. Ka nau, khuazei hmanh, khuazei Hmun hmanh ah bawi sinak le nawlngeihnak ka ngei hrimhrim lo. Kei nih thluachuahnak phunphun ka pek hna i ka khamh hna. Asinain ka mi hna nih hin an ka philh dih tiah a ti. Cuticun inn dangdang ah cun a lut tawn i aa tlum lo. An nun ah Jesuh nakin a bawi deuh le nawlngei deuhmi le duh deuhmi dang an rak ngei dih hna. Khua lak i kan kal lio ahcun ka u cu a ṭap thluahmah ko. Ka zaangfah, ka zaangfah Khomi si hlah, hmanh selaw ka zaangfak ngaingai. Saupi a ṭah hnuah khin ka u cu a ṭah a ngol. Ka u nih cun ka nau hi khuapi chungah hin inn pakhat lawngah nuam, inn pakhat lawngah nuam kan tinak a um. Cu inn ahcun kan lut kan chuak, kan lut kan chuak tawn i an inn ah rawl ka Rawlte hna ka ei tawn i cu inn ah cu nuam ka ti tuk tawn. Keimah nak, keimah nih bawi sinak le nawlngeihnak ka co dih nuam ka ti tuk. Cu inn cu kan kalpi lai. Cun hi inn hi ka len, hi inn hi ka len ka luhnak bik a si i hi inn ngeitu cungah cun kaa lawm i an caah bawi luchin le ka timhtuah piak cang dih cang hna tiah a ka ti. Ka thinlung ah lawmhnak in a khat i A chimmi inn ah cun kan kal. A lung a tho tuk. U nih cun rangai khin a ka kalpi. Kam haika te ah khin inn ṭha, innchia ṭhepṭhuap te khi a um. A sir leikap ah khin inn ṭha pahmi zong an um len. Ka thinlung tein a zei khi dah a si hnga tiah khua ka zoh Thluahmah a rauh hlan ah Saku U nih cun ka zumh lo bikmi inn chia te ah khin a ka luhpi. Cu inn ngeitu cu nuhmei sifak ngaingaimi khi a si. Innchung thilri um kheng te hna cu tlawmte lawng a si. Cu lio ahcun ka u nih a run ka biak i, Ka nau hi inn hi pei a nuam ka timi inn cu a si cu. Vawlei mit in zoh ahcun hi inn ngeitu hi a si a fak ngai ko nain kei nih cun a rum ka ti tiah a ka ti. Vawlei mi hna nih an ngeih khawh lomi Bawipa rumnak biathli a ngeih ko cu e. A sunglawi tuk. A rumnak cu a thuk ngaingai. Vawlei mi nih an theithiam ve ṭung lo. Cu lio ahcun ka u nih cun a ka chawnh i, Ka nau, ka fanu hi a min cu Bawi Chin a si, Bawi Chin a si. A ca ah hin sunparnak bawiluchin ka tuahpiak diam cang. Hi inn ah hin ka um tawn, tiah a ka ti. Cu bia a chim lio ahcun ka u Jesuh mui, mui cu a ceu. A mui cu dawtnak mui a si i, komh nuam a si fawn. Cu hnu ahcun ka u nih cun vawlei ah a ka chiah ṭhan. Part, part, part nai a dih cang i part ṭhen kan van peh lai.